Ähliňize salam. Bu dersimizde if, elf, elif, else ulanyp kalkulýator ýazmak dolsamalyk üçin kalkulýator diýip ýazmagy göreliň. Bu öňki ýazanymyz nirä çelişirin. Meselem şunu özgerdeliň. Biz x deňdir input diýdik ýa-da başdan ýazalyň. Meselem x sorusyn deňdir input diýsin. Bize bir input girmegini sorasyn. Ýa-da şular ýan bolsun. Biz bir kalkulýator ýazalyň. Näme bolsun içinde? Bir goşmak bolsun. Ýok, ýa-da jem bolsun. Jem. 2 tapawut. 3 köpeltmek dört hem bölmek bolsun. Indi bunu näde etmeli? Biz ulanyjydan meselem x diýeli. Input sorasyn. Ee, e, sayla diýsin. Ya da 1 4 arasynda saýla diýsin. Indi bize näme diýýär? Ýokarda indi bir wasta jemi görkezsin, ikinji wasta tapawudy, üçe wasta bölme, köpeltmegi, dörde wasta da bölme görkezmeli. Biz 1 bile 4 arasynda ulanyjydan bir Sanalmaly. Ine haýsyny hem ters gelýän bolsa, meselem, iki sany sanyň tapawudyny bilesi gelýän bolsa, ikä bassyn, tapawudy görkezsin. Indi onda biziň aljak ulanyjydan aljak datamyz, maglumatymyz integer bolmaly. Şonuň üçin bu ýere int ýazýas. Ulanyjydan gelen san 1 bile 4 arasyndaky integer. Indi biz şulary görkezmeli, ýöne ulanyjy ilki şulary görmeli. Ilki şulary görmeli, şoňa görä input girip, şoňa görä hem e, biziň e, etjek bolýan amalymyzy saýlamaly. Onu nädip etmeli? Indi biz bulary görkezmek üçin Näme etýäs? Hemişeki ýaly ekrana çykarmak üçin print edýäs. Print diýelim. Bir menýu görkezsin bize şolar ýaly. Indi şundan göreliň. Şeýdip gowrak görkezer ýaly menýuny biz şu ýere 3 sany goşa dyrnak goýsak biz print edemizde şular ýaly setirlerde aşak geçip print edip ýazyp bilýäs. En goýmagymyza gerek ýok. Indi meselem bir diýeliň, şular ýaly bir ýazalyň. Bir näme diýmeli? Jem görkezmeli. Jem üçin bire basmaly. Iki diýeliň. Iki nämäni görkezsin? Tapawut. Üç diýeli. Üç nämäni görkezsin? Köpeltmegini görkezsin. Dört nämäni görkezsin? Dört hem e, bölmegini görkezsin. Bölmek diýdik. Indi şuny print etdi. Indi bize giren ulanyjydan alanlamyz, ýagny bire deň bolsa jemini görkezmeli, ikä deň bolsa nämäni görkezmeli, köpeltmek hasylyny ýa-da bölmegi görkezmeli. Indi ýöne ilki bize näme gerek? Ilki bizeden iki sany san girmegimizi soramaly. İki sany sany girdirmeli bize. Meselem, näme soramaly? Diýeli, birinji san x birden san olmaly, ýagny integer input diýýäs. Birinji sany giris. x 2 diýýäs. Bu da integer olmaly. Näme diýýäs? Input ikinji sany girizýäs. Indi bizden 1 we 2 sany san aldy. Birinji san we ikinji san aldy we olaram näme etmek isleýän bolsak, meselem 2 sanyň jemini tapawudyny köpeltmegini bölmegini soraýan bolsa, şoňa görä şu ýerden saýlap etýäs. Indi biz näme diýmeli? If diýýäs. x 1 bolsa 1 1 saýlan bolsa ine x-imiz sebäbi ulanyjydan geljek input ine şu printdäki menýudan aljak inputlarynyň birisi x 1 bolsa näme etsin x-niň nämesi gerek bize 1 eden bolanda jemi gerek print diýsin x-niň jemini ýagny x 1 we x 2-niň jemini hatda gowrak edip ýazsyn iki sanyň jemi diýsin şeýdip we oturyp goýalyň. Ine şular ýaly x1 we x2-iň jemini görkezer. Elif diýýärdik ikinji bir zady girmek üçin. x deňdir 2 bolsa Aslynda biz muny integer etdik, integer etmegimize gerek ýok. Şu ýerdäki integer aýryp aşakda olar string görnüşinde ýazsak has amatly bolup biler. Elif 2 diýsek. Print diýsin. Näme print etsin? 2 sanyň tapawudyny print etsin. Tapawudyny print etsin. Olaram näme bolar? X birden ilkinji sandan ikinji sany aýyrsyn. Bolýar. Muny etdik. Elif diýäs. X deňdir 3 bolsa näme etsin? İki sanyň köpeltmek hasylyny görkezsin. Köpeltmek hasyly. Näme bolýar oglum x bir köpeltmek x iki bolýar. Elif diýýäs ýenede. X deňdir 4 saýlasa. Näme görkezsin? Print. Näme diýsin? Ee, bölmegi 2 sanyň gatnaşygy diýeli. Bölmek şol bolýar. Gatnaşygy. Ýagny x1-i X ikä bölsün. Bize şulary görkezsin. Ýöne a bärde integer goýmaly bolýar. Sebäbi olarda biz ýok. Bularda goýduk bolýar. Hökmanda. Dogry. Indi bize 1 2 3 4 den başga bir zat girse, islendik zat. Sebäbi biziň menýuda 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar. Başga zat girip bilmeýär. Öýne o inputda başga zat ýazyp biler. Diýeli samskrak bir saýlady. Meselem, on saýlady ýa-da a, b, ç, başga zat saýlady, islendik başga zat bolsa ýagny else diýýär, islendik başga zat üçin print diýsin, näme diýsin, ýalňyş girdiňiz bir dört arasynda seçiň diýsin meselem. Göreli işleýärmikä?

Ine 15. Op, ýalňyşlyk boldy bu ýerde. Biziň goýberen ýalňyşlygymyz ilki input sorady. Bizde print, ýagny bu menýuny görkezmezden öň menýudan saýlamaly zadymyz görkezdi inputy. Şonuň üçin muny alýas. Bärden kesýäs. Printiň aşagyna goýýas. Indi bu näme etdi? Bu näme etdindi? Bize ilki şuny görkezýär, menyuny, onsoň input soraýar. Ýagny gezekli gezegine gitýär Pythonda. Ýene-de run diýýäs. Birinji sany giriz diýdi, 3 diýdik. Ikinji sany giriz diýdi, 5 diýdi. Ine, indi biz haýsyny etjek bolsak, görkezýär şu ýerde saýladyk. Meselem, bölmegini etjek, 4 diýdim. Nol nokot alty diýdi. Indi 3-i 5-e bölsek nol nokat alty çykýar. Çyndanam dogry. Bolýar. Ýöne biz bir gezek girip bilýäs diňe. Soň program işlemegini durýar. Biz bu programy gaýta-gaýta işläp durarýan näme edip bileris? Muny while-yň içine alýas. Ýagny while näme diýipdik? Loop. Alýar içine ony gaýta-gaýta işletýär. Ýagny diňe bir gezek işledip durdurmaýar. Şonuň üçin näme etýäs biz ilki? Nirden while almaly bolýas? Bize nirs gerek. Sany biz bir gezek girsek ýeterlik aslynda. Ýagny giren sanymyzyň islendik jemini ýa-da tapawudyny köpeltmegini görmek üçin bir gezek girmegimiz ýeterlik. Ýöne onam ýeterlik bolmasyn. Sanam her giremizde täzeden sorasyn. Onda iň ýokarsyna while diýeliň. While true diýýäs. Sebäbi giren zadymyzy kabul etse eger. Näme etsin? Şulary işletsin ählisini. Indi bulary waylyň içine goýmaly. Nädip? Hemmesini seçdim. Bir gezek Tab'a basýan. Hemmesi ine indi waylyň içinde. Hemmesini ýagny aýlap durýar şol. Indi wayla goýduk. Bular girdi, bular girdi. Bizden iki sany san sorady. Aldyk. Print diýip bunu hem görkezdi. Indi bu ýerden print etýär, onsoň durýar. Durmadan öňe geçirmek üçin näme etýäs? Print diýelim meselem. Menü geçmek üçin enter basyň diýsin. Indi enter bassak biz menü gitmeli. Ýöne nädip? Nädip? Şu ýere ýazýas. Bir input goýýas. Boş input goýýas, şular ýaly. Boş input goýsak näme bolýar biz? X-a deňdir ýa-da Y-a deňdir gerek däl. Diňe boş input goýsak. Boş input goýsak, biz islendik knopka bassak, klawiaturada şol while-yň başlaýan ýerine getirýär. Ine, şu ýere getirýär bizi. We ählisine şolar ýany etýäs. Indi bu ýerde hem ýazýas. Tab 2 gezek bassak print e, enter ýa-da şun kopýalaly biz. Şu ýerini kopýalaly, Ctrl C diýelim. Bu ýerden Ctrl V. Indi mundan soň bu ýerde goýsun. Bu ýerde şular ýaly goýsun. Bu ýerde şolar ýaly goýsun. Bu ýerde goýsun. Ýalňyş girse ýene-de menýu gitmek üçin entra basdyrsyn. Indi şular ýaly etsek, indi näme bolýar göreliň. Bir san gir diýdi. Kyrk bäş. Ikinji san. Otuz iki. Tapawut gerek. Ikä basdym. On üç. Menýu geçmek üçin Enter basyň. Enter basdym. Ine, indi bu ýere geldi bize. Bir san gir diýdi. Iki. Ikinji san. Dört. Ine, indi biz ikisiniň jemini aljak bolsak, bir. Ikisiniň jemini. Ine, şeýdip, while-yň içine goýsak, bu bize görkezip durýar. Ýöne indi duruzmak üçin näme edip bileris? Şu ýerden duruzal häzirlikçe. Duruzmak üçin şu ýere ýene bir zat goşalyň. Meselem 5 diýeniň. 5 çykyş bolsun. Ulanyjy 5 girende çyksyn. Onda şu ýere näme goşmaly bolýar biz? Ýene bir elif goşýar. Indi säbit 4-den soň ýene bir san ýene bir şertimiz bar. O näme? 5. Bäşe basanda näme etmeli çykmaly? While lupyndan çykmak üçin näme etmeli biz? Ýagny programmadan, has dogrusy, ine şu işleden programmamyzdan çykmak üçin quit ulanýarys, çykyş ýagny. Quit-em bir funksiýa bolanlygy üçin iki sany ýaý goýulýar yzyndan. Quit ýazsak, şo ýerde Queue'da gelen ýerinde biz bäşe basan ýerimizde programma durýar çykýar. Göreliň. Run diýdik. Bir san gireris. Kyrk bäş. Ikinji san. Müň dokuz ýüz üç. Näme diýdi meselem köpeltmegini göreliň. Üçe basanyň. Uly san eken. Menýu üçin Enter-a basdyk. Bir san giriz diýdi. Bäş. Ikinji san şul. Çykmak üçin bäşe basýas. Indi şeýdip programdan çykýas. Ýa-da muny has gowy etmek üçin Bize san soraýan ýerine. Ine bu ýeri while loop-yň daşyna çykarsak, onda has gowy bolmagy mümkin. Indi muny while-yň daşyna çykarsak, indi näme bolarkan? Hop, bu ýere goýýas. Ony while-yň daşyna çykarsak näme bolýar? Ýene-de göreliň. Bir san girdi, 45. Bir zat, indi şul. Näme gerek? Tapawudy ikä basdym. Ine, ýüz ýigrimi dokuz ikisiniň tapawudy. Indi bize san soramady, göni menýudan saýlamagymyzy sorady. Biziň sebäbi bu alan sanlarymyzy ol sebetde indi şul iki sanyň üstünden gitýändi. Meselem, jemini aljak bolsak. Bire bassak, bize hälki giren iki sanymyzyň jemini soraýar. Sebäbi bu ýerde sanlaryň inputlary while-yň daşynda dur. Bir gezek girenimiz soň oňa täzeden gelmeýär. Indi biz bu ýerde input ýazdyk, inpuda, ýagny enter-a bassak, Menýu gitýär. Menýu üçin inputy ýazdyk. Enter-a basan ýerimizde bize while-iň başlaýan ýerine getirýär, şu ýere getirýär. While-dan çykarmaýar. Ýöne biz eger meselem bäşe bassak, menýudan bäşi saýlalyň. Enter-a basalyň. Enter-a basdyk. Bäşi saýlasam, ine, çykdy while lupyndan. Dur. Bir dört arasynda şeýle bäş basym. Hä, ine, çykdy. Programmadan çykdy ine. Şular ýaly sada kalkulýatory has üýtgedip, şular ýaly gowrak görnüşde ýazyp bilersiňiz. Eger soraglar bolsa, sorap bilersiňiz we bular siz üýtgedip diňe kalkulýator üçin-de, başga zatlar üçin hem görüp, praktika edip bilersiňiz.